Ka channel min lo thlir sak tu te min lo ngaihthlak sak thin tu te chibai leh vek u le tun tuma chuan aa lo vel te thil dang dang ni lo in thu lampang han ngaithla ve hrim hrim ang aw suangtuahna nen hun hmang ang aw. Zai thiam miah lo a tih leh mah. Zai chhuak nalh thei miah lo a ni mah ila. Zai ngaithla peih ve deuh mai hi ka nia. Ka ngaihthlak fo chen a, ma zuali ke la ngei mai. Chan loh tur di mah ni ila. A ruk tein ka vei che hi phal hram rawh. Chhai ngam lo di te mah ni ila. Tih hla ngei mai kha ka ngaithla a, ka ngaithla nawn leh chen. Mahse vawiin chu he hlai hian suangtuahna rama min chen tir tlat a, ka hun liam tawh a, ka thian ngainat em em ni thin. Mahse ka kawm khat tak em em, kawm leh chakna min neih tir tlat, min la kawm ve duh em ang chu maw. Hello dear diary, i lo dam em? Kan inkawm lohna a rei tawh hle mai tiraw? Ka thusawi te i la ngaithla pe ang tiraw? Hun leh kum an liam a, hmana ka ṭahna te kha tunah chuan an liam tawh a, nun hlui an chang tawh. Hmana ka natpui em em ṭhin te kha tunah chuan Haiderin tawrh dan ka thiam tawh a, thinlung rum vawng vawng chung pawha midang zinga nuih dan ka thiam tawh a sen. Ka lo danglam ve tawh i ti em? A hma kha chuan ka mittui khan a far huh thin che kha nia. Tunah chuan suangtuahna rama cheng pahin inkawm ve tawh ang aw. Ka reh vang vang a, ka rawn lang a, ka rawn sawi leh teuh dawn sia, i lo ning lo ang chu tiraw? Ka thian tha ber tia ka sawi thin kha i ni miau a, ningmah la i ngaithla zo leh vek theuh ang tih ka hria, lawmthu ka sawi lawk aw. Hun harsa leh hreawm tam tak pal tlang chang awm mah se, hmana i thian tleirawl tah belh deuh kha. Tunah chuan ka ṭap mai mai tawh ngai lo va, mi tuarchel tak a ni ve tawh nia. Aw, tunah chuan ka hun tawn mek ka hrilh chak em em che ka sawi tawh ang aw. Dear Dairy, mi pakhat ka thinlungin a vei em em, engtik lai pawha ka suam tawh na luah tawh, mahse lantir rem si lo, chanchin ania ka hrilh duh che. I maw duh tak, engtin nge ka tih ang, ka suam tawh na atang hian ka baih bo thei si lo a, ka thinlung duh dan hi lantir a rem chuang si lo, hmana mi kha chu la ni ila ka mitdawi a var leh tawh ngei ang tiraw? Keini ang duang vul hma a thliah. Ruah thimpuiin a nuai hnu a, thliahna hnu chawr no a vul leh mai tan chuan a ni ang kha chu beisei phak a ni lo ngei ang. Ka dinhmun ka hria, tu lakah mah beisei nei ngam tur ka ni lo tih pawh ka inhria. Nun hlui tiin sawi tawh mah ila, mahni insitna min neih tirtu a la ni reng tho si. He hringnun dam chhungtawi te a. Thawnthu thar ziak ve thei tawh lo tur hian min phuar leh tlat ṭhin. A chang hi chuan ziak mi mi ropui tak tak te anga ka thinlunga thuawm te hi ziah chhuah thiam ve ka chak ṭhin asin. Mahse, chu pawh duhthusam thleng ngai lo tur zing a mi? Nun hlui nei ṭheuh, hmangaih leh duh lo nei tawh ṭhin te pawh hian sawi duh ni se, a hun lai rau rauah chuan, A ni kha tih a sawi let tur mi bik tu emaw chu an neih theuh ka ring a ni. Ka nuna ka mitawt hmasak ber a ni lo tih nang pawn i hriat kha. Mahse maw ka ngaihtuah let viau pawh hian hetiang taka mahni mihringpui ngei ve hi ka neih ka la hre lo a ni. Mi tin hian kan nunah hian mi bik nihna pek turin kan tana mi bik tawn tur kan lo nei theuh a nih dawn hi ti tawh mai ang. A ni nen kan inkarah hian Chu chu kan inlaichinna tih a sawi tur danglam bik awm lo mah se, he veitu thinlung hian a vei dan a thlak danglam thei chuang si lo. Suangtuahna rama kan ta ni si, a tak rama kan duhna leh hmangaihna hre thiam lo tu te lakah pawh hian hmangaihna chuan thikna a keng tel ve zel tho bawk si a ti rawh. He thikna hi lawm natna beidawn thlak ka tih mai thin chu engtikah tak he thinlung hi han hrethiam ve ang maw? A takah phei chham tawngin, Duhthu sam dawn pawh ni ila, kei chuan ani aia tha hi duhthu sam tur ka hre chuang awm lo ve. Ni e, duh emaw duh a vei em em hi phal loh a ni lo miau a, duhthu sam pawh thiang vek. Dear Diary, A hmel a pianzia leh nung chang a engkim khan a zunah min uai tir a, kawr sen a inhme em em laiin a kawr dum hak lah a tan siam bik ni awm takin a inhme em em a, chuan kawr var kha en in har khawpin a mawlpui leh bawk si e. Thuamhnaho lam tak a inbel pawhin a inhme em em zel mai a. A thuamhnaw kha a cheimawi tur chu a ni teh meuh mai. Mahse, hmanlai zai thiam te zai thiam dahin a music a chawi an tih ang deuhin amah thatna awmte khan a thuamhnaw kha an cheimawi zawk a ni ber mai. Khuanu hian a then thiamna hi amahah hian a lan tam tir deuh bik a nih ka ring deuh rum rum. Dear Diary, a la tawp mai dawn lo a nia aw. Tu tan pawh suang tuan a neih chu a thiang a ni lawm ni? Amah vang khan duhthusam tam tak ka nei thin asin a, kan chenna khawvel hi a la danglam lo. Mahse, he khawvel zau leh zing tak nisia cheng mihring kei hi ka danglam ta zawk a ni. He suang tuahna ramah hian cheng hlen thei ni ila, ani kha ka ta niin, A kianga dam chhung huan a hmang thei ila, a mittuih tlak ka phal ngai lo ang. A tel lo a chawlhna nuam Vanrama lo han chawlh hmasak ai chuan a kianga natna tam tak tuar tura he khawvel a awm hi ka la thlang fan ang. Chutiang khawp chuan vei mah ila ka hrilh a ngam lo a, sawtna chu a awm chuang lo. Look, hei hi ka suak duahna khawvel a nih hi aw. E, ka hrilh theih ngilh rep che. A ni kha, ka suang duahna a, ka zinna rama ka dawn a nia, a va han vai flip tak. Khua hmuna awm phei la chuan i thian hi ka a tawh hial ang. Vawi khat chauh tal hmu leh ila chuan ka zah theih loh na zawng zawng leh then awm te ta pu belin ka vei zia ka hrilh ngei ang ka ti ve ngei alawm. Hun te an liam a. Ka suangtuahna rama changtu pa kha ka tawng leh ta ngei e. Duhna lantira veizia hrilh tih vel chu ka ha se. A hmel hmuh chak em em si khan ka en tha leh ngam chuang lo a. Biak chu sawi loh, a hmuh ve thei loh lam atangin ka lo thlir a, chu chu ka ngam tawk a ni. Van duai thlak hian tizawng hian ngaihtuah leh ta ila. Nitin, Zantina ka suangtuahna rama changtu pa kha. A tak ramah chuan tawh emaw tan chang tawpa a ni ngei ang. Chu sawmtuahna chuan thinlung atin a vawng vawng thei, ka mawl reuh tiraw? A neitu ni si lo hian thik thu lah hi a che duh pian a, a takah pawh ka thik thu chhiar nia aw. A nui hmel kha a hmuh lawmin en ni na har ka ti a, a aw ngaihthlak a nuam ka ti thin. Midang ta a lo ni ta a nih pawn hlim taka a nuih dawn phawt chuan. A hlimna chu ka lo nuihpui ve ngei ang. Duhthusam tam tak min neih tirtu duhthusam ramah tel ve pha lovin a hriat ringna ah cham ve dawn lo mah ila, kei chuan maw ka suangtuahna neitu kha theihnghilh ka phal lova, engtikah mah ka theihnghilh tawh lovang. Suangtuahna neitu thinlung hi hrethiam lo mah se, a tan tangkaina ka nei a nih chuan, A tan a endik lai pawn a ka awm reng ang. Ka hriat reng na peng pakhat luahtu ni turina ka thinlungah a hming ziah a ni tawh a. Ni e, engtikah emaw chuan hriat chhuah loh ni te pawh ka la nei ngei ang. Mahse, ka theihnghilh hlen dawn lo. Thinlung kil khata hriat reng na peng luahtu chu nghilh hlen an ni ngai lo. Dear Diary, duhtawk phawt ang. Kan la sawi leh dawn nia.